Ndezvavana vakanowana mativi akati wande vanika vana vedu vakawana divi rokuna naharare vovuya nevakadzi vavo vuno vavuya nevakadzi vaya zvazvita tichiita muno isu vaika vasati vaita zvinokuti tatine chishona chedu ivo vane chishona chavo koko zvokuti akudze mai vamurume ah, wanga asati achazviita izvo asingadi izvozvo saka isu chishona chedu ndokwachakabva chadi chapata hezvinoi toti isu pashona yedu pashona yedu tinofanirwa kuti panjodzi pa vanhu vangogara munhu achiuvapo asi Zvoitika iko zvino njeura yokuisiwa nevanhu vane bhepi mberi kweharare kava vuye vuye nenjeura muno voti kana vakatsvaira kana kunodovigwa munhu vode mari yokunotenga mapoto umukadzi uyu muvuyi wakavuya vuno hama dzake dzavuya vuno ndozoita zvenjeura jeura iya munoita tsingazi asi kono totoiziva nei nokuda kwavana vedu vakanototorera vakadzi ukoko vekuharare vechiruu
Tiri kuzviwa here? Tiri kuzviwa here zvachinjisa? Tiri kuti kutenderana nazvo. Kachitenderana nazvo ngativauchirire maoko nokuti tadzidze zvatatinga. Rumwe ruoko apo. Eh, ini
ndinoti chachinjisa hwatavanako mazuva ano idzidzo nokuti vana vamazuva ano vadzidza pavakandodzidza vakati takapiwa maequal rights saka mwana oga oga musikana waunoti takangoenzana nemunhu kodzero dzavo vanoti taidzana pachina unonzi unodzikirwa pasi ndo mavonero andine chaine namachinjira aita chii upenyu hwave kwedu hwamazuva ano dzidzo yakapinda kuvana ndo vakapinda vava nedzi vakazoona kuti basa rinoitwa nababa ini ndorigona saka kukudzana kwayaita kushoma pane izvozvo nokuda kuti ini ndikafunga kuti ini ndiri mupurisa uyu mupurisa saka takafanana kuchoti kana aita nyembe yakakura pamusoro pangu muuyu akaita pasi pangu unenge achindisaluta ini ndiri mukadzi saka chero nokumba ndizvozvo vaya vanobuda vachienda kumabasa akasiya mukadzi omumba kakasiya murume mba murume unozvisara achinzisara uchiwachawe uchisuka uchibika kana wodzoka unova chitonzi kwapa maregerevo kuita saka ndoona sokuti ni dzidzo ndo yakachinjisa vana vedu upenyu hwaka kudzidza kwakanyanya muno muzimbabwe muno vana vakadzidza chaizvo saka ndo zvakakonzera kuti vana vachidi vachiti tatoa vana baba vari vana mai chirungu isisi vabereki sisi takazonyanyisa kuti vanava vatore chirungu kunyanya nokuti iwo mubereki wekare kana uchiona mwana wako achibva pamba akapfeka tirozi yakamushepa iwe unoti mwana uyu unoendepi iwe uripo ndiwakare ndiwo unoziva chivanhu worega mwana aiti munyu munyu apa wakasepeka kuti munhu kadzi vhi yakabuda mberi panana baba panana baba penyenga penyenga penyenga penyenga chisiketi ichi apo wakamudene vana vedu vachikodzora dzavo chivanhu chedu vachipfeka matirauzi vari vanhu vane kusure kwakati vumbunuke kana munhu achiiaamberi iye achitevera ah, vanhurume ndakaita sutichiri vadoko tisabvumira vana zvakadero baba vakapfeka tirauzi Mwana sikana netrous. Ngati kuona kuti. Ndichamu ngoti baba na vana ndo. Hakuna mwana. Right. Zviri kumuwa izvi. Apa maona vadavidza yatira kuti muzive zvakuenda kubagumo. Pendinozoda tichipindirana zvakanaka kudai. vakuna kumagumo kuti kana mukavona atazondodzokera uko rumwe ruvoko kusure kusure kuna makumaringopesa chita zvirongwa chedu chinonakidza izvi chokuda omati mugova pasure vamugova vachangosvika omati mugova ambotaura kweniwo hauri mwana mdomira vakuru vakotaura wanano eh, yaibata madzimai edu ekare vaiita zvokuzvarigwa eh, vaizvarigwa vari vana vadoko kana chava chipuna e, choperekewa kuvarume vacho baba vanenge vadya danga roumwe munhu pamwe izhara pamwe imhosva saka mwana uyu wairairigwa zvokuti haagoni kusiya tsika idzodzo dzapamurume e, pazove hapo chirungu choshandura mararamire avanhu nokuti kare vaiti kana mukadzi akazara musope waivurawa mwana iyeye mukadzi akazvara mapasha umwe waivurawa heya kana mwana akamera meno akatanga ndokumusoro okumusoro waivurawa Yanga iri culture yanga ichibatana vanhu vachidzikamisa nzvimbo yavo. Saka chirungu chazovuya ichi e, chopavo dzidzo nokupa kodzero dzamadzimai navasikana e, zvose zvakaparadziwa zvose zvokuzvarigwa ndo maparariro akaita culture. Iye zvino nyika yatinorarama iwestern life upenyu hwemhirwa makungwa ndoupenyu hwotinorarama e, mamai aisukutigwa hazu dzembudzi ndokunge pateta vafumi vamwe vaitsvakigwa mucheka e, muvharadhongi e, nekwiriti unenge wakatova wakabudirira vamwe vana baba Vaiwadza vomakwava vachitobereka vana pamakwava iwawo en'ombe. Kana vovigwa vaivigwa vo nedehwe ren'ombe watonzi mukadzi wasadunhu iyeye waitouraigwa n'ombe kuti aputigwe aindiwe naye kundovigwa mubako. Saka nokuda kwechirungu chakazouya e, inyika yashanduka hatingazvirambi. Tozvigamuchira saizvo zvinoti ndozotorarama mazviri, asi tiri kutsvaka kuti eno tagona kurarama namararamire akadzikama. Vatendi.
Eh, eh, regai nditsinhire potai muchidzima oh.